Сәлам барчагызга да, хөрмәтле дусларым! Туган тел телеканалы эфирда мин Роза Хәйруллина һәм сер итеп кенә тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Көннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, җирнең гүзәллеге хатын-кызларда. Әйе, әйе, дусларым! Озакламый җир йөзенә тагы да күбрәк гүзәллек өстәп, язның көтеп алынган беренче бәйрәме, 8 март, халыкара хатын-кызлар көне якынлаша. Бу бәйрәм турында ишеткәч, һәммәсе бүләкләр, чәчәкләр, якты хисләр, мәхәббәт хисләре кичерәләр. Шулай-шулай, әлбәттә, күз алдына чәчәк көләмәләре тоткан, бүләкләр тоткан ир-атлар килеп баса. Без бүген дусларым сезнең белән үзәк сәүдә комплексында. Һәм беләсезме, күп кенә ираклар инде матур елмаюлы йөзләре белән үзләренең якыннарына гүзәл шигырьханымнарга бүләкләр алып йөргәнен без күрдек. Арасында танылган артистларыбыз да бар. Әйдәгез, дусларым, сер итеп кенә сезгә күрсәтеп китик әле безнең артистларыбыз якыннарына нәрсәләр алалар икән? Еракта түгел, Әхмәкилдә безнең музыкларны күреп калдым мин. Бердәнбер автор башкаручы, баянист. Егетләр, игезәкләр! Алар инде бераз арып та киткәннәр, бүләкләр алып йөри. Мунча алар чәй эчәргә утырганнар. Әйдәгез әле без алар янына. Сәлам, Айдар, Алмаз, хәлләрегез, кәефләр ничек? Хәлләр Аллага шөкер, сәлам. Сәлам, сәлам. Хәлләр яхшы. Менә бит инде озакламый язның иң ямьле бәйрәме 8 март якынлаша. Күреп торам, егетләр, сез инде хәзер якыннарыгызга бүләкләр ала башлагансыз. Менә монда нинди матур аюкайлар. Иптәшләрегезгә дә инде бит.
Әйе. 8 март җиткәч, шундый мәшәкатьләр башлана. э, безнең сиганерларга, э, әниләргә, опайларга, э, карт тәниләргә шундый бүләкләр алабыз. Ул бик куанычлы, мәшәкатьле вакыйга. Шуңа күрә без бик шатланабыз һәм бүләкләр бирергә бик яратабыз. Ой, рәхмәт.
Бик күңелле сездән мондый матур сүзләр ишетүе. Белеп торабыз. Сез әниегезне бик хөрмәтләп, бик яратып, Аның менә һәрбер догасын кабул итеп, аның теләкләренә дип ышанып яшисез. Инде бер сүз белән әйткәндә, хөрмәт хисләре белән, ихтирам хисләре белән әниегезне яратып яшисез. Һәм менә әниегезгә э, балалар бакчасына йөргәндә иң беренче үзегезнең кулларыгыз белән ясаган бүләкне хәтерлисезме? Ничек итеп аны тапшырган идегез әниегезгә? Э, ул бүләк кыягаздан эшләнгән булды микән? Син истәме? Мин истә бер роза шундый э, открытка формасында Ул Безне садикта ясарга өйрәткәннәр иде. Бала, балалар бакчасында өйрәткәннәр хәтердә. Әйе. Ниндидер кәгазь битләрен алып, бөкләп ничектер, ам- аны ябыштырып, э, открытка формасында. Ул бүгенге көндә сакланган микән, юк микән? М, Хәтеремдә шундый теге э, роза чәчәге ясаган һәм инде аның аза- артында беренче сүзләр әле яза белмәгән вакытлар булган микән? Бәйрәм белән, әни, дип, 8 март белән дип язылган открытка хәтердә, әллә хәтердә? Ул бер-беребезнең ошаш булды бугай инде әйме аны. Минеке ике төс төсләр белән генә аерылды. Ул безнең бүләкләр ошаш иде әнигә. Элек бик күңелле иде, һәр кеше андый теге открыткалар сирәк иде бит инде, бүләкләр дә сирәк, магазиннар да сирәк булгач, һәр кеше үз куллары белән эшләгән бүләкләр ул ничектер җанга кадерле, җылырак булып, Сыйладыр дип уйлыйм. Хәзер бит инде магазинга барасың да аласың, менә нәр- нинди матур бүләкләр хәзер бик күп. Ой, Хәзер открыткалар да. Әй, Әмма ләк- хәзер инде теге кул белән эшләргә бик вакыт та җит- җитми, вакыт та җитешми, ничектер э, эшләргә омтылган да ди- дисәң була инде. Әй. Ну, Ә минем уйлавымча иң зур бүләк ул игътибар, әни кешегә э, Якыннар. тормыш иптәшләргә, якыннарга инде матур сүзләр, җылы сүзләр җиткерсәк, э, алардан да шундый э, ш- Шул шуннан да зур э, ниндидер бүләк булмас дип уйлыйм, ә инде теге магазиннан барып алу алган бүләк ул инде э, шуңа ниндидер теге дополнение була дип уйлыйм. Әйе, чынлап та егетләр, мин дә килешәм. Җылы сүзләр алар иң кадерле. Тормышта зур бәягә ия әйбер дип әйтәсем килә, чынлап та. Ә Җылы сүзләрне сез бәйрәмнәрдә генә әйтәсезме? Комплиментлар дип әйтәбез бит инде. Әллә инде көндәлек тормышта да сез иптәшләрегезгә еш әйтергә тырышасызмы? Еш әйтергә тырышабыз. Э, теге көндә булмаса да, гастрольләрдән, концертлардан сагынып кайтсаң, ул әйтелә, үзеннән үзе әйтелә. Ә бик өйдә дә торган юк бит инде безнең э, концертларда, гастрольләрдә йөреп, барыбер сагындыра. Тормыш иптәшләре дә сагындыра, әниләр дә, әтиләр дә, барсы да туганнар сагындыра. Шуңа күрә күргән саен әйтергә тырышабыз. Ул тырышу түгел инде, үзеннән үзе барлыкка килә. Әйе, хәзер җайлы да, әйтмәсәң дә, телефоннан смска да матур сүзләр, хәзер йөрәкләр дә, смайликлар да җибәреп була. Хотя бы шулар белән булса да ниндидер игътибар бирмәкче булабыз инде иптәшләребезгә. Сез бүләкләр сайлаганда егетләр алдан ук ничектер иптәшләрегезнең нәрсә бәйрәмгә нәрсә көткәннәрен ачыкларга тырышасызмы? Әллә инде үзегезнең күңелегез нәрсә тели, шуны алып бирәсезме? Миңа Менә бүген бит килгәндә- сез инде матур шундый бәләки бәләки дә түгел әле бу шундый зур мәхәббәтле аюлар алгансыз иптәшләрегезгә. Әйе, без э, Алмаз белән бергә Менә магазинга килгәч, икебез йөрүгә булдык. Вакыт булганда икебез бер магазинга килгәч, шундый бүләк ясарга булдык тормыш иптәшләренә. Әллә яшь чакларда, яшь чагында мондый бүләк биргән юк. Ул инде ничектер безнең иптәшләр ниндер романтикага, яшьлеккә алып кайтар дип, шуңа күрә шундый бүләкләр сайладык. Студент чагында бүләкләр, мондый бүләкләр биргән юк иде теге. Кечкенә генә бүләкләр бирә идек, чәчәкләр белән сөендерә идек. Хәзер инде теге Шул балачакны, балачак түгел, студент чакларын искә төшереп, әзрәк бирелми, бирелми калган студент чагында бирелми калган бүләкләрне хәзер бүлеп бүләк итеп бурычларны үтисез үтәргә тырышабыз ай ярый рәхмәт күреп торабыз бик игътибарлы бик зур теләк белән иптәшләрегезне сез сигезенче март бәйрәме белән котларга теләнәсез ә менә әниегезгә бүләкләр алганда ничегрәк сайлыйсыз Аның менә хуҗалык тормышында кирәк-яракларына сайларга тырышасызмы, әллә инчәчә гөлләмәләре бүләк итәсезме? Әлбәттә инде, менә 8 нче мартка килгәндә, 8 нче мартта без авылда концерт куя идек. Ел саен кабатлана иде. Ул концерт безнең әнигә зур бүләк булып ничек барды? Барды, әйе. Хәзер бүгенге көндә килгәндә, хуҗалыкта нәрсә кирәк, ниндидер менә хуҗалыкта, кухняда, әйе, кухняда хатын-кызга Менә шул кирәк яраклар. Кирәк яракларны шул хатын-кызга кирәк яракларын сайларга тырышабыз. Файдалы бүләкләр сайлыйсыз сез.
Әлбәттә инде, яни яратмый без без аңа бүләкләр биреп теге никкә бүләкләр биргәнне ул инде әйтә кирәк. Әй мәшәкатьләнү әйе теге иң зур бүләк ул игътибар дип саный. Теге нигә алай алдыгыз, кирәкмәс иде, кирәкмәс иде дип бик күп Бик озак әйтеп торса да, әмма ләкин бик шатлана. Нинди бүләк булса да, барыбер әнигә асарга тырышабыз. Ярый, рәхмәт. Бик куанып карап торам сезгә. Айдар Алмаз чынлап та шундый ачык сүз, шундый сүз. Э, Иптәшләрегезгә, әниләрегезгә дә менә шулай җентекләп матур итеп бүләкләр алып йөрисез тырышып. Һәм инде менә бит әле 7 нче мартта безнең Яшьләр мәдәният сараенда бик уникаль шоу-тамаша көтелә. Без инде, әлбәттә, бөтен гүзәл затларны ул шоу-тамашага бда тамашада көтеп калабыз. Сез, егетләр, ничек итеп дәшер игез безнең гүзәл ханымнарга? Әйе, хөрмәтле, безнең дөньябызның бизәкләре, хатын-кызлар! Сезне чын күңелдән котлыйсыбыз килә 8 март бәйрәм белән. Роза сезне котлыйсы килә, сезгә эшегездә иҗади уңышлар телибез. Ә инде барлык хатын-кызларны Уфада Яшьләр сараенда 7 март көнне бергә күрешеп, сезне котларга дип ашыгабыз. Шулай бит? Әйе, үзебезнең җырларыбызны, моңнарыбызны, йөрәк хисләребезне сезгә бүләк итербез. Алла бирсә, 7 март көнне Яшьләр мәдәният сараенда без сезне көтәбез.

Иң беренче чиратта үзегезгә, гаиләләрегезгә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, мәхәббәт хисләре телисем килә. Һәр көнгә шулай куанып, сөенеп, киләчәккә матур өметләр белән, иҗади уңышларга ирешеп, тамашачылар сөюе сезне беркайчан да ташламыйча, матур итеп шулай гөрләп яшәргә насыйп булсын сезгә. Без сезне яратабыз. Рәхмәт, рәхмәт. Киләчәктә дә безне шушындый матур якты йөзләрегез белән Иҗат җимешләрегез белән сөендереп, куандырып яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт, Роза, рәхмәт. Амин, шулай булсын, рәхмәт. Рәхмәт сезгә дә, рәхмәт.
Пока-пока. Пока, туган тел каналы. Ягымлы йөзеңне, иң татлы сүзеңне Саклыймын йөрәгем түрендә Өзелеп яратуны,

Җиденче март көнне Яшьләр мәдәният сараенда уздырылачак Эх, сез матур кызлар дип аталган уникаль шоу-программабызга көтеп калабыз. Бары тик популяр ир-ат җырчылар башкаруында гына сез яраткан иң мәхәббәтле, иң моңлы җырлар яңгыраячак. Килегез, дусларым, бик шәп һәм күңелле булачак! 8 март бәйрәме алды шундый күңелле мәшәкатьләргә бай чор. Әгәр дә сез үзегезнең якыннарыгызга нәрсә алырга белми йөрсәгез, Үзәк сәүдә комплексында Подарок дип исемләнгән бик яхшы кибет бар. Монда сез үзегезнең кадерле кешеләрегезгә зәвыклы һәм матур бүләкләрне сайлап ала аласыз. Мин дә үз чиратымда барлык гүзәл затларны якынлашып килгән Халыкара хатын-кызлар көне белән Чын күңелдән тәбрик итәм! Тәнегездә сезнең һәрвакыт сәламәтлек, күңелләрегездә тынычлык, киләчәккә матур өметләр, максатлар булсын! Сер итеп кенә тапшыруның чираттагы чыгарылышы шуның белән тәмам. Мин, әзерләп алып баручы Роза Хайруллина, сезнең белән киләсе очрашуларга тиклем сау булышам. Сау-сәламәт булыгыз!